Moin an herzlich willkommen zum fünfte Part vun Amiibo Festival. Ja, dass das kë méi séier gang, dat er mech erëm héiert an dësem Projet. Wie gesot Enn des Mounts hunn ech net vill Zäit. Ech presentéieren lech haut 4 Plastiken, wie folgend, Enkem Eugen, dann seng Mataarbechterin an wahrscheinlech gudd Frëndin d'Eufemia, den Olli an de Captain. Mir fänken direkt un. Gëtt hei natierlech gerandomized. Dëse Part gëtt dann och wierklech en eile Part, och bësse méi. Ech schwätzen iwwer, oder kommentéieren natierlech och, wat um Spillfeld geschitt. Ech schwätzen och bëssen iwwer esou Museumsstoryen. Jiddweree kennt et, et ass wierklech och e vum Spill am Fong esou en Zil fir déi meescht, muss ee am Fall ze kréien. Da froen ech iech direkt, wat war fir iech esou Horrormomenter fir dat muss ee am Fall ze kréien? Sinn et d'Geroids déi der herno bäim Koffi musst ofginn am Animal Crossing Let's Go The City? Sinn dat d'Fossiler, wat menger Meenung no wierklech dat ass wat am séierste geet? Oder sinn et wierklech och d'Gemälde bäim Rainer? A wat si an d'Fësch an d'Insekte? Schreift mat an d'Kommentarer. Ier ech wësst wou mir erzielen, mir kucken hei dës Keer mol d'Sophie wat hei d'Leaderin ass. De Barry huet kee Bock méi gehat op de Let's Play. Stylish stilsichere Spielleiterin ass et. Jo mir wësse wéi et geet. Mä natierlech och wéi d'fënneft hei. Eng Stonn 15 Minutte maache mer natierlech erëm net. Mir bleiwe bei eisem Zäitlimit, dat wësst der och.

Mir kucken natierlech den Ufank nach eng Kéier e bëssen an dann erzielen ech direkt fir wéi et mat de Museumskierchen ass. Kuckt der am Hannergrond gesitt der zwee déi do schlofen. Ja déi do Story hate mer och scho mat den Zënsen de leschte Part oder zweetleschte Part war dat. D'Euphemia. Oh der féiert da ass wécklech dat Grimmer da vum Amiibo. Respekt domat hat ech net gerechent. Sou a féiert ech mech duerch d'Spillen. Et ass wécklech an der Nuecht si se hellwaach déi zwou Eile wéi dat traditionell och fir eng Eil ass. Am Dages iwwer schlofen se an. Wann s du eppes wënne wëlls am Spill permanent dat se der wechkippen, hues de Réckknapp gedrécks beim Euge gedréckt beim Eugefeber em fortzekommen. Dann jo ass et gelaf. Jo hei mam Flou hate mer och de Biergel awer sou lues d'Spill gëtt repetitiv. Dann hei den Eugen, den fossile Spezialist, hee mecht genau déi nämlecht Emotion a véierlei Kéier hues de Lust drun. An e kritt eng 14 hei. E geet dann ui mir. Wa mir lafen denger Frëndin no. No Eugen de Potz Putzmeister gi wou einfach soen. An e gute Monter krut. So no deems déicht Ronn ass erklären ech op bis wat wosst vu de Museumsgeschichten. Hei kënnt der lo den Olli. Een Charakter dee wierklech kee Mënsch am Fong bal kennt, well dee kënnt wierklech am Ufank just am Fong am Spill. Hien ass émmer de Sklav dee mat dir am Zuch sëtzt oder am Bus, wéi wéi ee Spill der jee spillt, an erkläert den Hä wat mëss du dann hei? Wéi ass däin Numm? Wéi gesäis de aus? Jong? Meedchen? An da treffe si zwee sech, déi méi eng Ab Abseitsroll hunn. Jo, schéinen Dag mat mir gehat, also kréien 3 Museksnouten. Esou. Geet mam zweeten Dag elo virun. Museumsgeschichte. Mäin éischt Spill vun Animal Crossing war wierklech Animal Crossing Wild World. An jo, dat war net sou evident. Du hues, ech weess, et war all Part am Fong, oder net all Part, lo fänken ech u Let's Player u fir iech schwätzen. All Animal Crossing sou vun den Sekten hier kann ech zum Beispiel just soen wat am schlëmmsten ëmmer war fir mech déi grujeleg Insekten an Uecht ze fänken. De jiddferee spillt gär am Summer vun iech wahrscheinlech, et ass d'Héichsaison vun Insekten, insbesonnesch Skorpioun an Tarantelen, dat ass wierklech een een Hit an deem Spill vun Animal Crossing. Natierlech och dann vun de Fësch mussen oppassen. Jo si zwee schlofen hei och nach ëmmer, wa mer bei hinne sinn. Hei d'Trophée, mä kann och wierklech soen, Animal Crossing Wild World hat nach eng Daseinsberechtegung, dat et wierklech, wierklech uewe säi klengt Häuschen hat an et konnt Stäernchen op e mat am kucken. Hei mécht e private Floumaart, mat weess wéi et sech uleet, wéi e Sue mécht. An da wierklech Animal Crossing Let's Go to City huet een bëssen näischt méi vun dem héiere gehat. Et war zwar nach präsent. Moment, do muss ech schnell iwwerleeën. Ech mengt war net méi präsent. Kann zwar sinn, datt ech mech do ieren. Mee et hat wierklech seng gréissten Daseinsberechtigung uewen am Wild World, wou et säin bësse Forschungslabor hat, säi Forschungseck. an am, am New Leaf wierklech Degradéierung, et muss de ganzen Dag uewe stinn um zweete Stack, do geet jo mol drëms den éischte Stack iwwerhaapt fräizeschalten fir déi meescht. An jo, da steet et do. Et schléift natierlech de ganzen Zäit, du hues uewen, uewen een dee schléift, ënnen een dee schléift. Mir ginn hei erop mat dem Olli, an jo. Bësse schued och, dat hatt ni esou wierklech eng Kéier en Rolleswitche gouf, dat wär och mol eng Kéier eppes gewiescht wéi Animal Crossing. Hat huet ëmmer eng méi niedereg Positioun. Den Eugel ass opfong heen ass he's the man géif ee soen. A wierklech wa mer erëm zeréckkomme mat den Insekten, wat nach sou schwéier war. Ech giff soen d'Maulwursgrille, jiddweree weess et, war jiddweree frou wien se hat. Also, zwee treffen sech erëm. Si hunn sech wierklech hei, zwee Kollege fonnt. Teamen se erëm géinteneen. D'Eile géint d'Kaz an d'Fräsch, oder wat och ëmmer ee soll sinn. Jo, si schécke Bréiwer. Dat haten mer och scho lescht Kéier. Dir mierkt vun der Story, et huet kee Wäert, datt ech all Kéiers dat widderhuelen, wat si elo elo maachen. Ech mengen, dir hutt d'lescht Kéier scho gemierkt. Duerfir hei ebe elo e bësse sou Animal Crossing-Geschichte vu mir. Si mer erëm bäi Neulen, bleiwe mer dobäi, dat zéie mer dëse Part duerch. Mir haten Malvusgrillen erwähnt. Mat de Fléi hues de och mol missen eng Éiwegkeet, bis s de gemierkt hues, datt dee Pixel iwwerhaapt existéiert um Ecran. Dann natierlech och eppes mat deene Fliegen. A ganz éierlech, mäin Haass Nummer eent vun den Insekten ze fänken, dat waren déi Wespen. Du hues missen um Bam schëddelen. Da sinn se erofgefall an hues de missen blitzschnell, blëtzschnell wéi s de wëlls soen, carrément missen mat mam Kescher do esou eng eng erausrappen. Et sinn Leit deen TAC tic krut, mä ech war deen deen ëmmer dann e blot Aan oder e verpickten Aan, soe mer mol einfach esou, hat. Nujee, den Olli hat jo och kee gudden Dag. Jo, déi Mo den Internet ass net gutt, hat kee gudden Online hei gehat.

Marienkäfer war och emmer esou eng Saach. Ech um New Leaf weess ech perséinlech emol och dat ech verpennt hat deen ufanks ze fänken wéi ech gespillt krut hunn. Hunn ech e ganzt Joer missen op den klenge Käfer waarden. Bell der Agang fir een Animal Crossing Fan. Et ass wierklech, do spills de competitive Animal Crossing wanns de muss all Kéiers och déi Iwwerleeungen maachen, ass dat do een Sekt kann nach dëse Mount kommen. Insbesonnesch am Wild World war dat jo de Fall, dass do nach. ähm, keng Méiglechkeeten hast fir alles nozekucken. Hei kuck dech dat Bild ab, wieso oh, derwäscht. An um New Leaf bass du wirklich carrément, du hast mittlerweile die Attitüde, du kucks alles im Internet dann. No, du kontrolléiers im Internet, hummer alles gehabt. Naja, sucht den Johannes mal eng Keer zur Ofwiesslung. Autsch, Philosophen. Philosophie studiert an nix gin an hei den Eugen erwescht och erem. Dat ass awer witzeg gemaach vun den zwee den Amiibos dat déi ganz Zäit schlofen dags. Sou dann komme mer nach zur dat haten mer och schon mat Rafflesia lescht Kéier. Wa mer elo schon hei beim Waasser sin schwätze mer natierlech iwwert d'Fësch. An d'Fësch ass wierklech vill méi ustrengend wéi d'Insekten. D'Insekte gesäis de jo bis op d'Malbumsquiller wat wou ass. A natierlech och, ja bon dat ignoréiere mer och, natierlech och muss um Bam schüttele fir déi ze kréien. Du hues jo d'Blattstreck, Schleck, Schneck, Schreck gekrut wéi déi heescht. Well ech muss hei e bësse viruspammen, ech ka keng zwou Saachen an ee maachen. Maja mat de Fësch, do ass wierklech eng random Saach an. Ech menge jiddweree weess et, deen um Mier gefëscht huet. Et geet drëms, den beknackte Quassenflosser ze fänken. A wat fänks de eent, dräi, dräi, siwe Mol? E Seebarsch. Dat ass méi witzeg gewiescht, meng ech, wéi säi Klick, Klick, Klick, Klick. Ech hu mol et duerchgelies. Sou, dat war et. Äddi. Leider nach net Adi, gëtt man eng Kaart ne? Jo, gëtt man déi, merci. Doppelwürfeltag sozusagen, Doppelwürfelkarte. Entschëllegt. Naja, déi Fësch, och wierklech Spannung hu mer puer gehat, fir d'Haie ze fänken. Dat war och ëmmer en Ufank, esou déi alleréischt Kéier, wou ech en Hai gesinn hunn. Do ass déi Floss och eraus, hö, wat ass dat do? Insbesonnesch am White Word. Déi éischt Woch ass hei ëm, jo. An Ganz speziell och déi kleng Fësch eng Mä eng Mertz. Jo, elo wësst der erëm wat kënnt hei, d'Sigrid. Loosst mech hei ausschwätzen, mir boykottéieren dech elo. Du schenks eis zwar erëm 10 Stéck, 10 Rüben Bundles, mee déi gutt Fësch, Fischtal heescht meng Stad, ëmmer op Animal Crossing, wann een eng eege Stad kann, en Duerf ka kreéieren, well ech ëmmer gär gefëscht hunn. Elo net real life, do ginn ech schonn erfir den Eens, mee am Spill selwer. Huet mir méi Spaass gemaach wéi d'Insekte fänken, dat huet mech ëmmer méi opgedréint, insbesonnesch sou Tarntelen an Skorpiounen, da war ech ëmmer frou wéi ech se hat. So nix kafen, no money. An natierlech och ëmmer Trollmoments am Fëschen, wann s de dann de Knascht eraus fëschs, Eemeren, Schung, Reefer, jo. Sos wierklech domm an da kréien ech vill Zäit ëm. Hunn ech ëmkrut an een alen Crossing an an een 3 Stéck déi ech gespillt hunn. Ganz éierlech wann et just dat gi wär, wär ech och zefriddeger gewiescht mam Spill. A kuck mol just wat gëtt et do, a mir ginn dann heier. Wat ech wierklech och soen, dat ass einfach och dee Sammlereffekt dee bei mir da erëm direkt uschléit oder. grad och fir d'Museum ze vervollstännegen, groussen Hype fir mech ëmmer gewiescht. Dat Schlëmmst ass natierlech de Rainer gewiescht mat senge schäiss Gemälden. Ne? Dat ass wierklech ähm, holy shit. Voilà, hat doi Thema feiert ëm. Ech sinn net gewinnt, dat een so eng Emotion huet hei. Mir kucken awer eng Kéier Zwëschestand no 10 Minutte Gameplay schon hei. Das bëssen een klengen Favorit, dee mer dofir hunn. Als éischte spillt jo hei Fotoapparat. Och rem gehaat, näischt Neies. Da versteet een och dat dat Spill einfach keen Hit war an wisou ech dat Let's Playen natierlech och schon erklärt. Sou en Neue kritt och just eng Eent. Konschtwierker war jo wierklech och eng Evolutioun. Do war ufanks nach déi richteg Nimm an herno hunn se se Fake Nimm genannt. Haten se herno Problemer mat de Rechter, Nintendo? Ech weess et net, dat ass wierklech eppes wat mer bis haut net. Wat net wëssen. Bon mir notzen d'Kadel emol hei radikal. Ja bitte. Tada. Ech mein lo däerf hie selwer just würfelen ne? Ja, hie ka just alleng würfelen. Da kucken mer wat hie kréien. Ja dat, ja emmerhin. Kritt puer Museksnouten, ass nach e bëssen an der Partie dran. Ja mir ginn dann de Ketten Hallo soen. Déi zwee treffe sech de ganzen Zäit. Da féieren se rëm. Ja, hei Tonikfarbe. Do schätz mal vun Insekte fir drun nach. An d'Funkrub ass zou oder wei. Ja, huet awer gelount fir ech zwee Teamplayer hei an d'Beile si bëssen um Wackelen hunn ech Gefill. Konschtwierker war och ëmmer wat ech net sou gär gemaach hunn. Hu mer nach d'Fossiler, déi mer kënnen duerchgoen, nach éier de Part eriwwer ass? War ëmmer am mannsten ze maachen, war ech ëmmer als éischt fäerdeg. Du bass alt all Dag deng véier, zwee bis véier Fossiler sichgaangen, déi s de krut hues. An naja, et ass wierklech, et huet mech och net sou interesséiert. Wat se cool gemaach hu war am New Leaf natierlech, dat se do nach do déi Mini-Modeller gemaach hu. War awer och schued, well dat net am Katalog drastoung. Kee gudden Dag hei fir de Captain. Ah, et reent, et reent! An d'Wäsch ass naass, ja. Aarmen Captain, war en Donnerwieder wahrscheinlech. Sou, mir verkafen se all. Maachen natierlech erëm e puer Suen. Viru geet et hei mam Euphemia, dat misst der erëm reen a wäschen. Ech hoffen et sinn e puer Leit dobäi bei dësem Let's Play. Hëppla, do fält mer de Captain eis scho erof. Do huet dee gesot, Nee, et kuckt keen no an wollt hei séier verschwannen, soss hätt e vun mir eng geklak krut. Jo, Vergangenheitseeche hate mer och scho vu storyméisseg. Mee ech géif mech wierklech freeë wann d'Leit mol bëssen hir Geschichte géifen erziele vun Trolls am Museum. Et ass och wierklech flott dat een. et gerappt huet fir Fëscher ze updaten am Fong, ëmmer nei Fësch bäibrécht, Insekten nei erausbrécht. Ech ka just vun Animal Crossing Let's Go to the City schwätzen, dat schwéierst war déi Risenlibelle ze fänken. Ech weess net op d'Leit hei wéi Versioun vun iech haten, dat wor e Spill ass extrem spéit eréischt erauskomm fir d'Wii, et war eben déi grouss Attraktioun mam Wii Speak dee Moment mat deem Déngetz dee bäikomm ass mam Voice Chat, konns de online matenee schwätzen, schnëssen. Do war déi Risenlibell, déi gouf et och just am August bis Oktober vun owes 4 bis 6 mengen ech war et. Ech weess dat sou auswenneg well et scho wéivill Deeg, wéivill, ech mengen scho 3, 4, 5 Joer dono gesicht huet wierklech. Probéiert a probéiert. Leschte Summer hunn ech d'Hi krut, da war ech rëm wéi e Kichelchen dat ech dat emol endlech fäerdeg hat. Jo hei ass erëm an der Stad gees op Beem zappelen. Mir ginn eng Kéier d'Bitte Rüben aus. Verkaf mol. Maache mer nach een Dag hei mat deenen. Da si mer um siwenten ukomm, siwente Juni. Rübenpreis si erof. Hunn mer jo alles richteg gemaach, och wa mer dat Ganzt boykottéieren. Dat is awer gar nicht cool, Herr. Et ass awer flott, datt hei emol de Bere eng Kéier. Dat ganz gemaach huet. Hopla, mir kënnen och de falschen Amiibo ermhëllen. Dat ass awer net sech so einfach dat hei. Muss ëmmer als déi Amiibos richteg hëllen. Du muss schnëssen an du muss op Necron hei ze kucken. Mä ech gleef dat haten mer och scho mam Modell. Ale Kaffi hei. Kritt awer genuch Museksnouten. Dat ass net wéi lescht Kéier grouss Spannung hei. Obwuel ech soen, Léiwer näischt. Dat Spill ass jo Troll Nummer Eent. Hatt erwaart och erëm. Voilà, lo kritt e kleng Comeback, well ech mengen dat kënn lo bäi den Stempel als éischt. Mat do kéint Tina oder Zina sinn als Stempel, da wësse mer dat och emol, hunn mer dat och gesinn. Dat ass jo am Fong dat eenzegt Interessant bal un deem Spill hei, ausser Trolls, dass de halt pro Mount nach weess, wat fir e Stempel kënnt. Vläit gëtt jo eng Kéier bei Wer wird Millionär do eng 1 Millioun Fro, wat ass de Stempel vun engem Kossen Amiibo Festival gewiescht an an dann Dreem virun ne. Dat Spill kënnt sou vergiess ginn wahrscheinlech. Wann ech och bei TL kucken, ech wäert den eenzegen sinn deen et huet, sou Heemecht. Hie leeft wierklech schein no, et ass och schéin ze gesinn, woubäi ech mengen hie iwwerhuet et elo. Hie kënnt da bëssen zeréck an d'Partie, voilà, et ass irem gläich. Voilà, wat hu mir? Chaos, ah, den Eugen ass een, deen hätt gär Präzisioun, Organisatioun an Uerdnung, de gudden Eugen. Nach den Olli mécht säi leschten Zuch. Ech hoffen, et komme e puer Kommentargeschichte derbäi, ech hu e bësse vu mir erzielt. Et ass natierlech schwéier a 15 Minutten eng ganz Animal Crossing a gänzfleeger Karriär hei ze erzielen, ech si jo gefreegt. Voilà, dat war dann de leschten Zuch. Ech soe Merci fir d'Kucken a bis déi nächst Kéier mat der grousser Entscheedung. Hei gesi mer nach den Daniel ass online. Ech gréissen dech dann. Bis déi nächst Kéier. Ciao.